Keileh ka thiante pathum chu rilrute ti thawvenga zanhnih vel ramhnuaia va riak chhuak tur chuan kan inbuatsaih a, kan phur tlang hlawm khawp mai. Ka thiante chu baby i rema leh buia ten ni a, hmeichhia pahnih leh mipa pahnih ni mai la kan in ngaizawng lo thung. Naupan lai atanga inkawm ngei em em vek kan ni a, ngaihzawng kan neih pawhin kan in hriatpui vek thin. Tun lai chu a tua mah chuan ngaihzawng kan nei lo a, chuvanga he thil pawh hi tihtum kan ni nghe nghe. Tent te kengin eitur te leh kan mamawh tur ang pawh chu kan in ring fel vek tawh a. A tukzing a rem ate motor a kal tur chuan ka room ah chuan ro kan rel thlu ta rup mai. Hlim takin kan nui ho dar dar nghe nghe. A tukah chuan ni chu mawi lutukin a rawn chhuak a. Ka alarm set avang chuan ni chhuak chu ka thawh khalh hman ve tlat. Ka room tukverh atang chuan ka han thlir leh rih thin a. Mi nawlpui an thawh hma boruak ri khut hut hma. Sava hram leh thli thaw her her ri te bak hriat tur ala awm hma. Chu boruak thiang nuam zetah chuan ral leh lam ruam chu chhum chuan a bawh lûk a. Chhum chungah te chuan nizung chu a inkhawh lût sung a. Tuh danga chutiang thil siam mawi lutuk hmu hman lova ka lo mut bo thin te chu ka ui hnuhnawh hial mai. Ka phone chuan thla ka la mawlh mawlh a. Choka lam chu ka pan zui a. Ka nu pawh chu lo che khat khat tawh ngei ngei a, chutah min hmuh vel leh chuan dar eng zatah mo kalin tum a, hei i chaw ken tur chu ka peih tawh a nia, thingpui te hi in la a lo ti zung zung a. Dar sarih chuan chhuak hman ila kan ti a, Nu, thingpui chu min lo thlit ve nghal mai, hmai kan phih lawk ang e. Tiin bathroom lam chu ka pan nghal a, hur takin ka zai rat rat a. In thil tih tum hi tul pawh ka ti love a, in face sual ang tih te nia ka hloh ni. Ka nu in a tiri chu hre zui reng mai la ka chhang lem lo thung. Thingpui te ka in zawh chuan ka in siam nghal malh malh a. Ka bag ken turah chuan ka mamawh ang chu ka khung fel a, ka thiante chu ka lo nghak a ran tawh. Ka pa chuan fimkhur hle tur leh ramngaw lama vak miah lo tur chuan min chah mawlh mawlh a, kan kalna tur hmun lah chu kan mipaten a nuam lutuk kan kal tawh an tih kha a ni mai a, Kei leh baby phei chuan khawi lam nge pawh kan hre ve lo hrim hrim. Dar sarih pelh hretah kan kawtah chuan motor chu rawn ding a, an lo chhuk rual chuan an ri nghal chil chul a. Lalmalsawm i lo inpeih ve tawh em? an rawn ti lut a. Kei hi tuan muang ve chi hi ka ni a, kan chhuah dawn reng rengah nghah ngai ziah kha ka ni ve bawk a. Chutah ka pa chuan, Lo thukhawm teh u, Tawngtaina in kan thlang cheu, Tiani nang pawh rawn phei lawk la, tiin ka nu eirung bawl lai chu a au nghal bawk a. Ka pa in tawngtaina min thlah zawh chuan motor ah kan bungraw ken tur vel chu kan dah lut a, kan tlan chhuak zui nghal mai bawk. Rem, kan kalna tur hi khawi lai hmun chiah maw, hmun hlauhawm deuh te kha lo ni nge aw. Ka tih chuan Baby chuan, Chu chiah a lo hrang vel ange, a rawn ti zui ve zat a. Chutah Rema chuan, Fal chu fal ang rengah, mahse nawmzia chu e, in thlen hunah chuan a, Heti hmun hi Mizoramah lo awm a ni maw in ti mai ang, tiraw Bawia? a lo ti ve barh barh a. Chutah Bawia pawh chuan, Nia mi pawh an kal vak lo, A hmunah tak motor a lut thei lo a, motor dahna atangin KM khat vel chu ke kal a ngai. Mahse zawl hlir a nia, a lo ti ve zung zung a, kan phur tlang khawp mai. Aizawl atang pawh chuan thui deuh fe kan tlan a, kan tlan rei tawh ka ti kher mai. Mahse kan lungkham lem lo a niang. Hla chu ring deuh deuha zai tirin kan zawm vak vak a, kan nui khek uar uar reng bawk. Peng atanga darkar hnih dawn kan tlan hnuah kawng lian deuh chin chu tawp a ni mai a. Motor chu hmun remchangah dahin ke a kawng te tak te lo awmah chuan kan kal diah diah a. Hmun fai lai deuh kan thlen chuan Baby chuan, Ka ril a ṭam tawh e, kan chaw ken hi ei phawt ang u, tih pah chuan a ding hliai a. Midang pawh chuan pawi kan ti lem lova, chu hmunah chuan inghatin chaw chu kan fak rih a, boruak vel chu nuam khawp mai. Thing lian lutuk lo sang deuh deuh a tam a, kawng pawh chu hnim lem lova, hnah thel tla vel chu ni deuh mai. Chaw kan ei zawh chuan kan chawl leh det a, kan kal tan leh ta. Kan inkeng bawr ve nasa si nen kal chak pawh har tak a ni. Baby nen kan phun kan phun hnu, thui fe kan kal leh hnuah thing pawh ding ve loa phul chauh lo tawna hmun chu kan va thleng ta hlawl mai. Chutah rema chuan, Kan thleng ta a ti chel chu la, kan hahtlang a niang kan thu hnawk a. Thlifim rawn thaw heuh heuh chuan min rawn chhem a. hah pawh dam sawng sawng thei. Kan awmna bul lawkah chuan thing lian vak lo par nalh zet chu lo awm a, a par vul chu mai mawi tak a ni. Tumah lah chuan eng thingkung nge tih lah kan hre chuang hlei lo va. Kan hahdam hnuah Buia chuan, Khua hi vawt ve tan tawh si a, tlaiah chuan a vawt suk ang. Chhunah tuiah cheng ila inbawl nghal daih ila. A rawn ti barh barh a, chutah kei chuan Khawiluiah maw kan chen ngawt ang? ka lo ti hmuk a, chutah a tho vut a, He mite pahnih hi an la bo hle ni hi, lo kal teh u, a tih chuan kei leh Baby chuan kan zui ve nghal mai a, kan thutna atanga pen sawmhnih vel lek kan kal chuan kan thlang lawk a, lui mawi zet lian lutuk lo hi lo awm reng chu niin Chu lui thlang lam chu ngaw vek a ni a, lui awmna tak erawh chu lo veng nuam viau mai. Baby nen pawh chuan kan phul ta hlut a. Engtin nge hetiang hmun sial lutuk hi'n lo hriat bik a? kan ti chel chul a. Rema chuan kan bungrua vel phawrh mawlh mawlh pah hian kan hriang chu keini te chuan khum betin ngaihzawng kan nei ve mai mai ngai hleinem a lo ti lang lang a, kan nui leh dar dar tawh. A hmasa berin ten chu kan kaih fel a, a hmun a rem bawk nen a harsa lem lo khawp mai. A chhungah chuan kan bungrua te chu kan dah fel a, phone signal erawh a tha lem lo hle thung. Inbual tur chuan lui lam chu kan pan thla a, tui chu fim si nen nuam tak a ni. Pali chauh kan ni e tilo chuan kan beng chheng hle a. Duh tawka kan cheina kan inbualfai hnu chuan kan chho leh ta hnak hnak a. Khua pawh chu lo tlai ve deuh ruih tawh mai. Mipa pahnih chuan erawng bawlna tur an siam a. Keini hmeichhia te chuan chawhmeh te chanin chawchhum tur te chu kan lo buatsaih ve bawk a. Kan vai chuan eirang chu kan bawl ho dar dar a, mipa pahnih chuan lu ti hai thei tu chun lem pah zauh zauh bawk. Khua chu thim ruai tawh a, sava leh rannung dang hram chiah chiah te pawh ngaihnawm chho viau mai. Keini khawpuia tawm reng tan chuan engkim mai chu thil thar vek a ni mai a. Baby erawh chuan, Kan awmna hi hlasia ka hlau deuh reuh e, a ti sek a. Chutah rema chuan, Eng eng maw sawi hi awm ve thin a, a kal na hnung ber te phei chu zan lamah tibuai tun nei a ni awm e, an mu thei lo nge nge sin. Hmel thu tak deuh chuan a rawn ti a, chutah Baby chuan, Hei khatin khan sawi suh ka hlau a nia, a ti chul a. Chutah Buaila chuan. Zanin chu rawn chet hlauh chuan fiang aw ti pah chuan rema chu melh zauh a. Hmeichhe pahnih chuan kan mipa te chu kan melh hrak hrak tawh mai. Chutiang ngawi kara hlauh hmel taka kan awm lai chuan an rawn nui chhuak ta vak mai. Kan ti mai mai nih kha helaiah hlauh tur engmah awm lo, indawi lutuk kan tih der chu nih kha. An ti leh hnuhnawh a, Baby phei chuan lungchharin rema chu vawm lawlh a, chaw ei kan peih fel chuan khua pawh a thim tawh a, mahse eng lam chu kan inring tha bawk nen kan buai lo khawp mai. Chaw chu kan ei a, ramhnuai a nih vang nge ni kan ei tui phian lehnghal. Chu eikamah chuan titi pahin kan meichhem chu kan thut bial laih a, signal a chhiat avangin kan chhungte pawh message kan thawn tlang thei hram a ni. Kum thar lama zir zawmna turte sawiin kan mipa te phei chuan titi tui hle mai a, baby chu a khat tawkin a hawi kual leh hrak hrak thin. Mu ang u, kei chu vawiin kan kal thui lutuk a ka chau. Ka tih chuan Rema chuan, Naktuk chu khulai ngaw vel khuh zu fang chin ang u aw, a chhung a nuam an ti nia a rawn tih chuan kei chuan rang fa hran hian khatin kha lawm ka chak, mahse ka pa khan ngaw leh ramhnuaia lut lo turin min chah nasa sia. Ka lo ti var a. Chutah Bawiha chuan, Engmah hlauh awm a awm lo, ramhnuai pilril deuh a main ti mai mai nih kha kan awm hi a lo ti sam mai a. Chutah Rema bawk chuan, Ramsa an lo awm palh a min be an tum leh, ka pa silai ka keng ve bawk alawm. A tih chuan kan nui leh ham ham a. Chutah Baby chuan, Kei chu ka chak hran lo, bakah helai vel hi nuam e, a lo ti daih pek a. Chutah Rema chuan thawh hluai pah hian, Aw Lal Baby chu duh leh hetah hian lo awm se a ni mai lawm. Tipah chuan a nui tut tut a. Mut zairelin pawn inchhungah chuan kan lut zui a. Ramhnuaia riah chu kan vawikhat na ni bawk nen a nuam dangdai riau mai. Ka chau deuh chu rei lo te hnuah ka muhil ta daih a. Mahse Baby chuan min rawn sawi dat dat pah hian, Hate, i mutui si, ka mu thei lo. A rawn ti sa sa a. A van buai thlak, Darling zat nge ni tawh a? tiin ka phone chu ka en a. Tarsawm pahnih lo la ri lo deuh a. I la muhil miah lo maw? Ka ti leh chuan, Muhil nang chu ngaithla ta che, a rawn ti sar sar a. Ka beng kan rawh deuh chuan ral leh lamah chuan sihal chun lo u chuah chuah. Chutah nui sak pah hian sihal anih chu lo awm loh lutuk ka lo ti thung a. Chutah in thla hrun hmel lek lek hian ka hlau pawh a ni lo, ka helh hawl a niang ka mu thei lo ve hrim hrim. A rawn ti leh a, ka khawngaih reuh bawk si nen. Umm, mahse muthilh chu tum rawh, i taksa chau ang, ti pah chuan ka insiam tha sat sat a. Khaw maw mi kuah lote mutna in tawh hi ka thiam thak lo a nia, ka lo ti sa sa a. Chutah mut zangthal nghal at pah chuan, Umm, sual reuh mang e, a ti hlak a, kan nui dun var var nghe nghe. Chutah pawn lam atang chuan Rema chuan, Nangni pahnih chu in la meng em awn le? a rawn ti dut dut a. Chutah Baby chuan, Ka mu thei lova, Mallika sawihar a nih hi, khawngaih kal dawn a, a lo ti vat a. Ele ka zung dawn, muhil rawh u, a rawn tih chuan Baby nen chuan kan nui har har mai. A rem a harh tih ka hria ka thla muang leh sat mai, mutthilh kan tum teh ang. Tiin a mit chu chhing nghal a, rei fe hnuah chuan kan muhil ve thei ta hram a. Zing takah ka harh a, kan mutna bul lawkah chuan sava pahnih hi an lo awm ran mai. An mawi kher leh nghal. Chutah thawh chhuah pah chuan, Thoru, Thoru, zing a ni tawh a nia, ka tih pawh chuan tum an la rawn tho chuang lo a, thingpui ka lum so hnu an lo tho ve ta chauh a, nimin tlai lama kan rawngbawlh sa chu la tam avangin kan ring leh mai a, a hau tak hran lo. Han kal darh vak kan duh si lo bawk nen, tih tur avang ang reng khawp mai. Chawte kan ei kham fel chuan ngaw lama luh chu kan ti tlu ta ngei ngei a. Noodles te chu lui bula chhum turin kan keng a. La play na tur te nen ur takin lui lam chu kan pan thla leh ta. Thing lian pui pui din khup na lamah chuan kan lut thla tan ta. A dai nuam khawp mai. Hlim takin kan in zui diah diah a. Tumah kal hran loh tur ka ti that a. Kan kalna hnute chu buairawtna angin thingte chu satin kan theih ang ang chuan kan chhinchhiah zel bawk a, thui fe chu kan kal tawh. Ramhnuai pangpar mawi tak tak a awm nual a, baby nen chuan kan tle leh chel chul thin. Chutah Rema chuan, In pengcheng em ai, ramsa lo kal ange, a ti hluk a. I silaiah khan nangpawh thlamuanpui zo lo che ni maw? Tih a kan fiam chuan a nuia za vak lo. Chutah Baby kal fal deuh chu ṭe ṭhawt a, Enge? kan ti rual ṭhawt mai. Helai hi lengkir ang deuh a awm a, ka tla teuh lutuk, ka kal tlang ṭep alawm. Tiin lunghmawrah chuan a ding a, kan va en ve thuai a, A hnuai lam chu lo sang ang reng khawp mai. Chutah Rima chu Baby hnungah chuan dingin nui tut tut pah hian, Tlak ṭhelh ka dawm. Ti pah chuan Baby chu nam ta mai. Mahse sawi zo hman lo, dawm leh tum chu pial palh ta tlat mai. Baby chu tla tak tak a. ka lo ṭe nasa hle bawk. Chutah rem a inthiam lo lutuk chuan, Ehe, fiam ka tum a, engtin nge tlak daih theih le, lo tlan ru. Tiin chu kham hnuai lam pan chuan a tlan nghal a. Bawia nen pawh chuan rang takin kan um zui ve nghal. Kan zuk thlemthlak chuan baby chu lung chungah chuan a lo let reng a, a lu tang chuan thisen a chhuak nasa hle a, kan buaipui nghal zung zung a, kan ko vak vak bawk a, mahse bawia chuan Ngawi te u, a thaw miah lo ania a rawn ti ta mai, Rimamang ang lutuk phei chu Avina au a ni ber, A awmah te chuan lemin theih tawpin thawk tir chu kan tum a, mahse kan beidawng chiang ngei mai. A tukhuma hliam chu buia chuan an en chiang chhin a, a lo thuk nasa mai. An dam khawchhuahpui chi zia zang a ni lo. Ram hnuaiah chuan ka tap rawi rawi a, ka thiante pahnih erawh ngawi rengin an thu hnawk a. Kan chhungte chanchin kan hrilh vat angai ni hi tiin ka phone chu ka phawrh vat a, signal awmna zawng chuan ka phone chu ka lek kual a, chutah rema chuan ka phone chu min rawn chhuh sak thut a. Enge ti tum a, tumah la hrilh suh, baby hi mah thi ni loh hi ka tha ni hi hria em? a rawn ti khur khur mai. Chutah buia chuan a lo chelh vat a. In beng dai phawt teh thianpa alo kan rel tha dawn nia ti pah chuan kei chim in rawn mit mai zauh a, chutah rema chuan vawiina thil thleng hi tuman an hre tur anilo, tual that tu nih ka duhlo, in thianpa hi min khawngaih lo mi, zel ka tan in duh mi? a rawn tih chuan Bawiha chuan I tang dawn hlein em, amah in a che sual kan ti mai dawn alawm, tunge hre chuang ang? alo ti vat a. Mahse rema chuan a pawm thei thlawt lo. Aih ka duh lo, ka awm dan an hre thau ang. A ruang hi tuma'n an hmu tur a ni lo, a bo kan ti ang, chu chu chhungte tan pawh na lo zawk ang. A rawn ti daih mai. Iah Tamila remsang, ka lo ti tuar a. Buia pawh chuan a chi lovang thin, Pa, i thiam lo a ni hleinem, a lo ti ve vat a. Mahse kan rema chu rilru fim lo tak zet a ni. A silai ah lai chuan Buia chu tin ta teuh mai. Ka sawi ang chuan in ti dawn nge dawn lo, ka rilru hi buai nuai nuai in ka hria. Mahse baby ruang hi hetah hian kan phum tur a ni, min zawm dawn lo a nih chuan ka kap hreh miah lo cheu nia, a ti ta chher chher mai. Hrehawm ka ti lutuk chu ka tap pur a, Buia pawh rilru hah tak zet tih hriat takin a hui pap pap mai. Chutah remah chuan min rawn pan a, ka lu ah tak silai chuan min rawn tin ve leh ta. Awia, midang thih tel kher hi tul lo a nia, ka sawi chu awi mai rawh u, tihpal emaw tihpalh lo emaw an hriatchhuah chuan tualthattu ka ni dawn tho tho, a rawn ti leh chhur chhur a. Buia chuan hawi kual hrak hrak pah hian, Aw le, mahse phum lovin he kual khurum ah hian dang aw. Tipah chuan mihring leng tawk a kual khurum lo awm lam chu kawk vat a. Engtia thuk nge? Tipah chuan min tin reng chung chuan a en a. Aw a thuk that kha, dah rawh le. Rema chuan a ti leh a. Buia chuan rilru nat hmel zet hian baby ruang chu thlak thlat a. Lung khan a kuah kha chin rawh, a ti leh hram a. Lunglian ve ang reng tak chuan harsa takin a chhinpui leh ta a. Chulai vel tak chuan thil eng emaw ri deuh cher cher hi kan hria a. Chutah Bawihah chuan, Chu chu enge a, Hlauthawng fe chuan a ti a, nichinah pawh ka hre tawh, ka lo ti vat thung a. Rema pawh chuan a silai ak tha vat pah chuan chung lam chu en ruai a. Kan chung zawn sang lutuk lovah chuan drone hi rawn lang ta tlat mai. Ehe, a van tih chi loh em? Min hmu vek dawn a nia, um ang. Tih leh chu drone thlawhna lama tlan chu rual ta, kan zui ve nghal vat a. Chaw zawng chuan kan tlan zel a, ka hah lutuk chu ka thaw tha thei tawh lo. A tawpa tawpah chuan lui bulah chuan kan chhuak chho leh ta hlawl a. Nimin lama kan thutna siamah chuan mi pakhat hi lo thuin drone chu lo khalh mek a, chutah Rema chuan, Tunge ni? an ti thawr mai a. Hei, helai hmuna came tur hian ka rawn kal a, khilai bungrua khin ta a ni em? Chupa chuan felfai tak hian a lo ti a. Chutah Rema chuan, Drone khi la thla la, kan thlailak kha paih vek rawh, a ti chhur chhur a. Engvangin maw? Hmuh chu ka hmu ngei cheu a, mahse chu chu pawi viau a mi. Keimah a rawn kal ka nia, lo awm vein awm avangin in kalna chin leh ram chin te ka rawn en alawm. Chupa chuan a lo ti a, Buaia nen chuan kan inmelh ralh a, kan thil tih tak chu hmu lo a nih hmel. Chupa bulah chuan a bungrua vel chu awm bawk a, tlangval fel hmel tak a ni leh nghal. Thianpa, thil pawi engmah phei chu kan ti lo a, keimahni lan tel hrim hrim kha kan duh lo a, khawngaihin min delete chak mai ta che. Buaia pawh chuan a lo ti ve a, Mahse chu tlangval chu nui ta chiam mai, In thil tih kha ka hmu vek alawm, engvang kha thil ka ti ngei nia? a rawn ti ta mai. Rema chuan a silai chuan a tin nghal vat a. I hriat ve vek a tul lo, tunah khan delete nghal rawh, a ti ta khur khur mai. Chutah chu pa pawh chuan. Aw le, aw le, hei ka delete e aw, hriam hrei thawh zawng chuan ti lo vil a, ka lo va haw san zawk ang che u, vawiin ka chhuahna chu fuh chiah lo a nia nge. Ti pah chuan a ding hluai a. Mahse silai chu ri thuai a, chu tlangval chu let nghal tawp bawk. Rema! Buia chuan a ti nghal tuar a. Mahse rema chuan lo va haw se tih tur zawng zawng chu min report a ni mai. Kan motor lah kan dah a, a number a la nghal vek dawn bawk. Ka ti tawh sa sa, nang chu i tel hleinem ṭhin pa. Rema chuan a lo ti mai a. Bawiha tan pawh han tih vak ngaihna a awm lo. Kan ṭhianpa chu rilru kal sual lak lawh tawh. That taka kan thu rualpui mai loh chuan keini pawh chuan thih kan hma bak lovang tih sawi theih miah lo. Hmun biru lai deuha chu tlangval phumna tur ka thiante pahnih in an lai lai chu ka thlir ngawt ngawt a. Ka khur der der reng tawh a, tawng pawh ka tawng peih tawh lo. Kan thil tawn teh hrep chu mumang mai ni se harh chhuah san daih chu ka duh thu sam a ni. Tlangval ruang an phum fel chuan khua pawh a thim tawh a, a bungrua vel pawh chuan phum tel vek a, an phumna hmun chu hnah thalin an vur leh vek bawk a, hmuh chhuah mai chu har ve khawp ang le. Chutah kan riahna hmun zawl chu kan thleng a. Rema khawi ka phone kha, Baby bo thu tal kan sawi a ngai nia. Ka tih chuan ngawi reng chuan phone chu min pe ve mai a. Signal pawh tlema zawng chu lo awm ve tawh a, mahse ka chhungte chuan ka tawng an hre thei tlat lo. Haw vat zawk ang u, rawn kal dawn pawh ni se kan awmna hmun hi hre chuang lo ang. Buena rawn tih chuan kan insiam sawk sawk a. Motor dahna lam pan chuan hmanhmawh takin kan kal ta a, a laiah chuan kei ka kal a, kawng sira kal ri ni awm tak awm ve reng chuan ka awm a ti nuam hlawl lo. Kan kal rual zel chuan a kal ve ni mai hian ka hria. Ding lawk ang. Hahthaw hlawp hlawp chuan ka ti ta ngei ngei a, kan din lai chuan a rei leh daih thin bawk si. Kan kal leh chiah chu ri ve leh nghal zel a. Tumah bulah chuan ka sawi lo nain kan thiannu thla chuan min zui a nih ka ring ta. Tumah pawh chu kan inbe lo a, hmanhmawh tak chuan kan kal hmawk hmawk ringawt mai a. Kan motor awmna kan va thlen chuan kan motor awmna chak deuhah chuan bike pakhat hi lo awm ve ran mai. Kha tlangval bike ngei kha nih ka ring. Ka hmelhriat pawh ni lo mahse ka lei nalh lutuk chu ka mittir a rawn tla zawih zawih a. Buia chuan ka darah min rawn tuai thuak thuak a, ani pawh rilru tur chu ka hre reng mai. Motor ah chuan kan lut a, kan tlan chhuak ta vang vang a. Kan tlan chhuak chiah chu ka hnung lamah chuan ka hming a min au vawn vawn ri ni awm tak chu ka hre rei ruai a. Ka thiannu chu ka rilru ah lo lang a, ka beng chu hupin ka mai mitchhing a, ka mitti chu a dir zung zung mai. Tuman an hre ve lo nia ka ngaih lai chuan Buia chu ka beng bula rawn kun hniam a, Baby Orawl a ning tiraw? a rawn ti sup a, ngaihtuah pawh ka ngaihtuah zui ngam lo. Buia nen chuan a hnungah kan thu a, Rema motor khalh chu ngaihtuahna a ding lutuk anga kan che sual mai ang tih hlavin Buia chuan a be deuh sek a. In kan thlen huna sawi dan tur te chun sawi dun a i hria tirh awm a li an rawn tih pawh chuan umm ti chiah in ka lo chhang a, ka tawng chak mawlh lo a ni. Ka thiannu chu ruang dai chauh mah ni se ram palai lenga mah mai a kalsan chu ka lei nat ngawih ngawih a, a ruang tal chuan an in lum thlen a phu tehlul nen. Kan kal dawn a hlim zia te. Thil engkim mai chu rilru in a sui kir a, ka lungchhe lutuk chu ka lo tap chhuak leh faih faih thin. Kawng chhe chin kan pe la, peng kan chhuak dawn chiah ti ah chuan kan motor chung chu engmaw thil rit deuh rawn tla ang mai hian a rawn ri dawp mai. Ka rema pawh chu ding nghal chawt a, Bawiha nen chuan motor chung chu an en fiah nghal a, Mahse engmah hmuh tur a awm lo. Kan tlan leh chiah chu kan tlan pelh tawh ram hnuai lamah chuan hmeichhe mang ang au ri chu a rawn au ri leh ruai ruai a. Kan pathum chuan kan in melh hrek hrek a. Chutah ka in sum zo tawh thlawt la. Awi ka thian, Bawihte, min ngaidam rawh aw, ka van lei nat tak che em. Tiin ka tap chhuak ta hial a, hlauh lamah pawh kal lo nia. Chutah rema chuan ka kut chu rawn ban a. Mal, min ngaidam rawh u, keipawh ka dam chungin ka inthiam thei tawh dawn lo. Mahse ka future leh ka chhungte ka ngaihtuah khatin khan thutluhna ka siam lo thei si lo a ni. Khawngaih takin a tawp thlengin ka thian tha ni hram ang cheu. A rawn ti mawlh mawlh a, a mittui chu dang zo bik lo. Engkim a thleng zo tawh, kal phawt ang u, kan thlen vat angai. Buaia pawh chuan a lo ti a, engmah sawi tawh lovin Rema chuan motor chu ti nunga kan ina chhuk phawt chu thain kan hria. Kan thleng hmasa ber bawk nen. Chutah ka nu chuan min hmuh ve leh. Ehe, in rawn zan haw leh si e lo. Mak tih hmel tak chuan a lo ti hliai a. Aw. Tih bakin ka chhang thei lo. Ka hrawkah chuan min hnawh tlat a. Ka mittui chu rawn dir nghal bawk. Engti zia nge Lalmalsawm, nang ni hi in ding miah lo, khawnge baby i? Ngun deuha min thlek kual pah chuan ka nu chuan a rawn ti leh a. Thianah lo kal vat teh! tiin ka pa chu a au nghal bawk. Ka nu chu kuahin ka tap ta hlawp hlawp a, chutah Bawia chuan, Nu sawm tawh sual kan tawk a, phone signal la awm tha si lo. Chanchin rawn sawi turin kan rawn chan haw ta chuk chuk a ni. A tih chuan ka pa pawh chuan, Enga, thu teh u, thil awmzia chu han sawi vat teh u. Khawi ah maw baby chu awm a? A rawn ti vat a. Rema leh Buia chuan thiam takin baby bo dan leh ni lenga kan zawn tawh thu te chun sawi a, kei chuan engmah ka sawi thei lo. Chutah ka pa chuan, Baby te in lamah chuan kan phei phawt a ngai nih chu ka lang. Ti chuarh pah chuan a ding chhuak a. Bawihah pawh chuan kan in atang chuan a chhungte chu phone nghal a, kan bawi zo ta nuai nuai chu ni ber. Baby te inah chuan kan awm khawm ta thap a, yma leh khawtlang hruaitute pawh hrilhhriat nghal thuai an ni a. Zanin ngeiah kan zawng tur a ni. A fanu chu la dam em em ang. A pa in a tih tlat avang chuan a zan a zanin bozawng tur chuan in buatsaih ta rum rum mai. Keini pathum pawh chu kan hruai a ngaih avangin kal ve leh nghal tur kan ni. Kei chu hmeichhia ka nih vang leh ka chauh em avang chuan min kaltir ve lo a. Baby tein ah chuan ka nu nen rei fe kan awm a. A nu lah chu tap a tap mai bawk si nen ka thinlung chu rum vawng vawng. Kei lah ka la in tifai bawk si lo. Zan rei tawh takah chuan ka nu nen kan haw phei a. Tuite luma ka in bual zawh chuan ka nu chu min tawngtai sak turin ka ngen ta ringawt a. Ka pa chuan bo zawng ho chu biak dan a zawng a, chanchin a ngaihven reng bawk a. Tu amah chuan mu ta nge kan ti bik lo. Sofa chuan ka mu zal a. Baby thih dan leh thisen bual vek kara hmel te a ruang an dah tha lai te chu a tak ang mai a chengin ka mitthla chuan a rawn lang uai uai a, ka chhungril chu la khur thei hial mai. Ka message tawn chu rawn ri a, ka en chuan bawih a message a lo ni. Kan chawl mek a. A awmna hre reng chunga a ni lo lam zawnpui chu inthiam lo a na in rilru hreawm duh ngei mai. Delete nghal ang che aw. Tih hi lo ni a, ka thaw hawk a. Ka room lam chu panin khumah chuan ka va mut ang ngawt a, ka mut chu chhuak hauh lo. Mahse tha reng reng ka nei lo a, ka chau ngawih ngawih a ni ber. Mai mit chhing meuh a thil ka ngaihtuah lai chuan ka khum bulah chuan tu emaw rawn ding ni tlat hian ka hria. Min si deuh thuak thuak hial in ka hre bawk. Hnu mai mit ching reng chung chuan ka ti sap a, mahse min chhang lo. Ka multhi te chu ding sung sung a, ka tim deuh tlat, ka meng ngam mai lo. Chutia ka awm lai chuan ka bula rawn ding chu a thaw ri ka hre thei ta. Lo theih lovin ka meng ta kawk a, mahse tumah ka hmu leh chuang lo. Mahni awm pawh chu nuam ka ti lo va, ka nu te awmna lamah chuan ka phei leh ta ngei ngei a, Bozawng ho pawh chu tukah an rawn haw a, bike pakhat an hmuh thu te leh a nei tun hriat loh thu te pawn rawn sawi haw nghe nghe a, mahse Buea leh Rema chuan Kan hre bik lo, kan haw lamin a lo awm ringawt a, tiin an lo pha ni awm e. Ni thum lai an zawn hnuah pawh baby chu hmuh tik reng a awm lova. Chutia hah tak leh rilru buai tak an zawn laia a rawng awmna mitthla lo lang sek te chu thil hrehawm tak zawng a ni ngei mai. Ni thum hnuah chuan bo dang chanchin chuan media rawn luah leh ta. Lal Dinsanga kum sawmhnih paruk a ni. An sawi hmangin rem a kah hlum tak ngei kha ni tih ka hai lo chiang hle a, kan thiannu Vangpuaa rilru hrehawm tawh teh lul nen a dangin min belh chhah leh zel chuan min derh rit tak zet. Chaw ka ei thei lo a, ka khuate sekin khum betin ka dam lo chu ni der mai. Ninganah chuan Buia chu min kan pah chuan a rawn lang hlawl a. Vawiin chu ka kal lo, ka chau tawh lutuk a. Mi pawh en hlei lo hian a rawn ti sup a. Ka room ah chuan kan pahnih chauhin kan awm dun a. Mal mu mang mak deuh i nei ve ngai em? Kei chu ka muhil mumal thei tawh lo. Zantin ka mumang ah baby ka hmu a, min chhuah chhalin min lo an khum hrep zel lehnghal a. Tiang reng reng chuan Nuama dam chhung ka hman pawh ka ring lo. A rawn ti ta chuarh chuarh mai. Mak ka ti hran lo. Kei pawh inzan tin deuh thaw chutiang mumang chu ka nei a. A chang leh min ṭah khum chiam a, a chang leh thinrim takin min lo ân khum ṭhin. Ka nute hriat lau tak chuan thil chu kan sawi dun sar sar a. Kei chu inpuan mai te ka duh. Hetiang ringawt chu hre awm e mai ka tih chuan Bawia chuan, Ngawi rawh la nghak phawt ang. Rema phei chu biak tlak loh a room ah inkhung deuh chawt a, a chhung te pawn an be hlei thei lo. Amah hian inpuan duh hun a neih mai ka ring. A rawn ti a, ka khawsik chu rawn sang leh hluah. Ka nu chuan damdawi leh thingpui a rawn chawi lut a, titi pangngai takin bawihah nen chuan an titi dun a. Kan mibo pahnih chanchin chuan Zoram khawvel chu luah hneh hle a, a thei apiang bo zawnna chuan an kal bawk a. Social media lamah lah keini thian ho rinhlelhna chu thenin an lo post a, thil awm lo a ni hran lo. Phone pawh ka khawih tlem hle a, ka khumah chuan ka awm deuh chat a ni ber. Baby chu ni sarih ni thleng pawh an la hmuh zawh lo avang chuan vuina hun an hmang ta ringawt a, ka la dam theih loh avangin ka thiannu vuinah pawh chuan ka tel ve thei lo. Ka nu rawn haw chuan Baby nu chu khawngaihthlak ngawt mai, a tap nasa tawh nen a mit pawh meng hlei thei tawh lo. A nu ṭa te lah chuan inthiam thei lo a, an vai sawn an khawngaihthlak. Khawiah mah kal chhuak tawh reng reng sung che u, a pawi e mai. A rawn ti lut mawlh mawlh a. Ka nu thusawi chu ngawi rengin ka ngaithla a, sawi ve tur reng ka hre lo. Ka mut that lohna a rei tawh bawk a, ka damdawi ei hnathawh nen thimhlim atang chuan ka lo muhil bawrh bawrh a. Ka nu ṭe deuh ṭhawt leh thil ri deuh rum rum chuan min ti harh zawk mai. Ka ren lah chu lo thim vek a. Ka room kawngkhar bula ka nu leh pa tawngri chu ka ngai thla ran mai. Chutah ka nu chuan awi ka la phut nasat zia chu ka mul uai uai thei alawm. Mami room atang hian a rawn chhuak si a, Mami maw ka tia, ka au kha a rawn leh hawi a. Ka ren thim lai mah nise pawn lam atang a eng rawn lut khan a hmel kha a chhun fuh chiang si a, Baby ngei kha ni. Thinrim hmel em em hian min en a, Enge sawi ka hrelo. A pun nuah nuah bawk a, hei Mami eitur ka pek pawh ka thloh buak vek hi. A ti mawlh mawlh a, chutah ka pa chuan, A van mak dawn ve i hmusual te hi ni lo maw, naupang thiatah phei chuan sawi lo la tha ang. A ti chuar chuar a, rei lo te hnuah ka ren pawh a rawn eng ve leh mai a, kei chu ka muhil der tlat thung a. Engmah hre lo ang chuan ka awm thung. Minute sawmhnih hnu velah ka nu chu eitur keng bawk chuan a rawn lut a, Mummy, engmah tal erawh damdawi hi ei a ngai si, hei bo hnute te hi in la, a rawn tih chuan kei pawh chu ka khawsik te reh tawh bawk nen ka thu chhuak ve vat a. Ka nu chuan a thil hmuh chungchang chu engmah sawi lo na a, ka thil ei lai chuan, Baby bo danah hian engmaw tak hriat ruk emaw zep te hi i nei lo maw? a rawn ti chhuak ta phawng mai. Ka nu hmaa dawt han sawi tawp mai chu ka hreh ngang mai. Ngawi reng chuan thil chu ka ei mial mial a, chutah ka nu bawk chuan, Min chhang la mawle, a rawn ti hluk a. Chutiang engmah awm lo ngati nge? Ka ti let ta haw a. Ka zawt mai mai che, mi hian an sawi deuh sep sep a, i pa phei chu ngaia tha tawh lovin ka hria. Ka nu chuan a rawn ti leh a, ka thil ei lai chu ka tawp chawt a. I tin ngen sawi a, ka ti leh he haw a. In thianpa remah lah hi mi a ang deuhin a awm a, rilhlelh chu awl ve deuh tur a nia. Baby nen khan an lo in ngai zawng reng te hi ni lo maw? Ka nu Ina rawn tih chuan, Ngai zawng lo. Ti ringawtin ka chhang a, thil kha ei phawt teh ti pah chuan min chhuah san ta daih a, ka nu chhuah hnu chuan thil chu ka ei mawlh mawlh a, ka phone chu rawn rizawm nghal zet a, rei tak ka off tawh avang chuan phone chu ka hmang khat khawp mai, min lo call tu chu rema nia Chutah ka lak ve leh chuan engtin nge phone i off reng a? A rawn ti nghal zat a. Nia ka damlo reng a, ka khawih peih lo. Ka lo ti ve mai a. Engmaw tal in sawi chhuak tawh em inchhungte hnenah maw? A rawn tih chuan, Aih, ti ringawt in ka chhang a. Chutah a ngawi vung vung a. Thil tha chu ni miah lo mahse thian tha nih chu in tlin ve ngawt mai. Engkim hi keimah vang vek a ni. Thiam in chan theih nan lo ngawi hram hram ula mi lo nghak ang che u. A rawn tih chuan ka ngawi reng a. Keimah vangin in tuar rei tawh lo vang. A rawn ti leh a. Engei sawi awmzia ka lo tih chuan In la hre mai ang. Baby thlarau hian min tibuai nasa lutuk a, ka tawrh reng theih ka ring lo. A nih phawt aw. Tiin phone chu off daih a. Rema chuan in puan mai duhna rilru put a nih ka ring. Lawm tur nge lawm loh tur pawh ka hrethiam chuang lo. Ka room a pen tho tho ri chu resign hnuai atang chuan ka ngaithla reng a. A chang leh ka lu bul maiah chuan a rawn kun hniam thin niin ka hria. Lohna chuan min man a, pawn lamah thli thaw ri vur vur nen. Boruak chu ngainat awm lo tak zet. Ka ren lah chu a rawn phe leh zuk zuk thin a, a thi zui hmak bawk nen. Ai mitthlawn ang mai a thim avang chuan ka lukham bula ka phone flashlight chu on tumin ka ban de de a. Ka phone chu ka dap fuh ngei a. Mahse kei aia dap fuh hmasa tun awm tlat mai. Tu emaw kut vawt ngei ka khawih fuh chu ka inrin hma hauh chuan ka ṭe ta tuar mai. Chu ve leh ka nu leh ka pa chuan rawn lut nghal a. Engtizia nge? Ka nu chuan a rawn ti lut nghal bawrh bawrh a. An rawn luh rual chuan ka ren lah chu eng leh pup bawk si. Kei chu thlan fim nen hlau hlawp in ka lo awm a. Mahse ka nu te bula ka chei chuan min rin hlelh ka hlau bawk si. Ka mumang a nih kha, mumang hlauhawm deuh ka nei a, ka ti daih a. Ka pa chuan ngaihthat hmel vak lo hian min en run run a, I nu riahpui duh em? a rawn ti nghut mai. Keipawh chuan ka hlauh ve em avang chuan, A pawi chuang lo, ka lo ti ve mai a. Ka nu rawn mut ve takah chuan ka hlauhna pawh zia deuh a. Ka phone chu lak angin ka han en a, thlalak pakhat chu lo lang sa va mai. Ramhnuai kan thlen nia kan thian ho pali kan selfie na chu nia. Chu thlalak chu ka hmet chhuak tawp si lo. Mak ka ti kher mai. Ka nu chu rei lo te a muhil nghal mai a. Muhil mai ta lo chuan buia chu ka va text a, I muhil tawh em? ka tih chuan a muhil thei bik lo aniang rang zet chuan min rawn chhang a, muhil lo, ka mu mang ngai lo a rawn ti vat mai, keimah chauh ka ni lo. Kan vai in baby thla chuan min ti buai em em vek a ni. Hmaan zan ah baby nu mumang ah baby khan thah ka ni a lo ti ni awm e. Keini lam chu min ring chuang lo a, mahse that tu chu chhui chhuan tum viau a niang. A thlan hmu zeuh zeuh bawk nen a mumang khan awmzia nei an ring tlat a, a rawn ti leh a. Ni e kan thiannu hian chawla tlawm mai mai a tum hauh lo. Kan duh e maw duh lo ve maw kan thil tih kha eng tik a maw chuan Hailan in a la awm ngei dawn. Ka tihsual ka pawm a, ka tawrh tur ang ang tawrh pawh ka inhuam vek. Mahse kan chhungten an dawnsan dan tur ka ngaihtuah ngam lo. Baby chhungte ngat phei chuan min haw viau vang le. Rei vak lo chu ka lo muhil ve niang. Ka harh chuan khua lo var tawh a, ka nu lam kan hawi chu lo meng kur mai. Nu, i mu thei na nge? Ka han tih chuan, Thei e, mu mang mak deuh ka nei a, ka lo ngaihtuah zui mek a nih hi, a rawn ti a. Eng lam nge a? Ka lo ti vat thung a. In va kalna hmunah khan kham emaw, khawl khurum tih angreng a awm em? a rawn ti ta mai. Ka thin chu phu nghal zaih zaih a, ka aw chu pangai taka lan tir hram hram ka tum a, awm pawh ka hre lo ngati nge ka lo ti vat a, baby ka kawr khurum ah hian a lo tla dawn a, a ko tlang ah chuan a lo in ham tang hram hram a, mi au vak vak chung chuan ka thian te kha miten awm an nih kha a lo ti tleng chhuai chhuai mai a, a rawn ti chhuak ta hlawl mai A van mak ka ti chuai raih ringawt a, ka nu chuan ka lam chu rawn hawiin chiang takin min en a. Zebruk in neih chuan min hrilh rawh, i nu ka nih hi ka ngai tha tawh hauh lo ania a rawn ti ta khawl mai. Ka ngawi reng a, sawi rawh a tih leh takah chuan chutianga awm lo tak tak ka la ti tlat a, Chu thu ka sawi rual chuan ka room tukverh inkal tha thlap chu thli chuan a rawn chhem hawng ta thuai mai. Chutah ka nu chuan, Tukverh kal theihnghilh ziah chu ka tih kha, tipah chuan a va kal tha a, a rawn let lehlam chu ding chat mai. Arkhuang chu uluk deuhin han ngaithla teh, a rawn ti ta daih a, keipawh chuan inbeng kang mevin ka han ngaithla ve a. Arkhuang chuan tap chiau vawn vawn ri ang. Ka nu nen chuan kan in en hrek hrek ringawt a. Khua a var chian hnu chuan kan tho ta daih a. Mut that loh reng nen ka lu chu rit bur a, ka awmdan chu ka kham tawh tak zet a ni. Ka nu mumang te chu ka ngaihtuah zui neuh neuh a. Kan thiannu thlarau chuan a thihna chungchangah a hmawr bawk hnaih a tum tak tak ta niin ka hria. Ni chu sa tha vel vawl hle a, chawi kham thut muan vel lai tak chuan Buaia chu rawn lang leh hlawl mai. Ka chhungte hmuhah hmel pangngai taka lan a tum hram hram tih ka hei lo. Mal, rema kha tukinah ka va phone a, a nuin a lo la a, a khawsi ka sang deuh a, nizan pawh kan mum ang lo a tia kan va kan ve lawk dawn em ni? I peih chuan. A rawn tih chuan ka pa chuan, Sorry mahsawh, baby boral atang khan chhuah pawh chhawk ngai ta reng reng lo mai a, a tawlna hle ni ngei tur a ni, a awm dan sawm mak khawp mai. A lo ti bauh bauh a. Nia kan zawng hmu zo ta bawk si lo a, a inthiam lo ve niang. Bakah rema chu thil ngaihtuah ngut ngut chi hi ni ve a, a lo ti mai a. Chutah ka nu chuan. Va kan rawh u, chutiang te alo nat vak ni? a tih chuan nihliap chu laiin kan chhuak dun nghal a. Ni satzia hi tipa van lam ka han en chu mak deuh mahin ni chu thil bial pup hian alo kual a, a mawi reuh phian leh nghal. Enteh ni awm dan khi ka tih chuan Buaia pawh chu hawi chho ve vat a. Sara zam a nih khi a ti mai a, a awmzia pawh chu ka zawt zui lem lo thung. Remate in chu hlat lem lo avangin kan thleng phei thuai a, kan thlen phei rual rual chuan a nu chuan, Nangni thian dun chu in lo leng a ni maw, in va reh ve tun lai chu, A lo ti sawk sawk a. Nialen hi kan hman lo lutuk a, Bawia hian rem a dam loh thu sawi a, rawn kal zuai kan tum mawle. Tiin ka lo chhang a. Chutah Bawia pawh chuan, Nu sai khawnge rema chu midang pawh hin va reh ve? A lo ti ve bawk a. Nia an chhuak vek a nih hi vawiin chu, rema pawh nizan a khawsik a san tehlul nen, tukin chu harh phian a, Chawte pawh ei tha a, a room ah awmin ka hria, va lut mai rawh u. Nupui te ka rawn lum dawn cheu nia a lo ti zung zung a, keini pawh chu Rema room lam pan chuan kan in zui phei a, Rema chu khumah thu in mai zel a lo pak khu tal tal a, min hmuh chuan nui var var hian lo kal ru in va fel ve a lo ti ve luam a, rin ai tak chuan a tawng pawh zang khai phian mai. Thudang sawi tum chuan kan han ri hlut tak na a, kan rilru theuh chu kan inhmu chiang ang mai si. A tawpa tawpah chuan baby chungchangah bawk chuan kan kai leh ta. Rema chuan, Nizan ka khawsik vak kha chu ka dam lo hran pawh ni lo, baby kha ka hmu chiang lutuk a, ka khumah te rawn lawn a, a hliam lah chu ngai ang vek khal a ni bawk si. Ka tukverh ah te sawn a lo thu u ta. Ka tisen tlan chhe nasa lutuk khan ka khua tisik ni berin ka hria. A rawn ti mawlh mawlh a. Kan thil tawn thenkhat chu Buaia nen pawh chuan kan sawi chhuak ve a. Rema chuan zawi deuh sup hian. Baby mai a ni lo. Ka tlangval thah pawh khan min ti buai nasa lutuk ringawt. Kei chu ka nun hi nawm theih pawh ka ring tawh lo, tum an hre lo mah se la, bakah nang ni pawhin keimah vangin in tuar nasa lutuk a. Tiin ni danga tih thin ang tho chuan thupa chawiin inthiam lo takin ngaihdam te chu min dil leh chul a. Pathian hnenah hian ngaihdam dil tawp ila min ngaidam dung em le, heng kan buaina te hi kian phang em le? Ka tih chuan ka thiante chun ngawi vung vung a, chutah remah chuan. Kei chu ka la tawngtai leh lo hrim hrim, ka ngam lo. A rawn ti chhuak a, amah mai a ni lo. Kan vai chuan chutiang chu kan lo ni vek mai. Nasaiin thingpui a rawn chawi luh lai chuan thu dang daih kan lo sawi a. Thingpui te kan inzawh chuan thu rei vak tawh lovin haw mai kan tum a. Chuti a haw mai kan tum lai chuan Rema chuan Inzaleng tep tawh nia a rawn ti bauh mai. Thuawmze hriat har pui pui hi sawi rauh a, amah chu thla in a luhkhung ta emaw tih mai tur hian bung deuh deuh hian a rawn tawng leh fuk fuk thin. Kan haw tur chu hlim hmel sang hian min thlah ang lawih a, kan haw kawngah chuan Bawia rema hian tiang vel hi sawi ziah a, engmaw tak tih tum chu nei aniang tiraw? ka tih chuan Bawia pawh chuan Nia keini min tel tir ve miah lo a, amah chu a tawrh dan a ngaihtuah aniang te ka ti a kei pawn a lo ti ve nghe nghe a. An in peng kan thlen chuan min haw tlang san a, khawlai pawh ka chhuak khat ta, ka thiannu nen kan sul hnu hmuh tur a tam hle mai. Ka lung chu leng thar em em a, mal ta riau a inhriat na lah ka ngah. Zawi muang chuan in lam ka pan chet chet a. Kan biakinn kawng kan thian dun a nui bawk bawk chunga kan zawh thin te, kan thlalakna hmun te ka hmuh phei chuan ka mittui chu ka dang zo lo a ni ber. In ka thlen chuan ka zawi deuh hnawk a, ka nu inrem a chanchin min lo zawh pawh chuan a rul tawk lekin ka chhang a, Ngati ngei va ngawih ve, A rawn ti leh ngawt thin. Ka lunglen thu chu ka lo sawi mai a, chutah ka nu pawh chuan, Ni e mawle, kei pawhin fanu ang tak taka ka en kha a ni ve a, khua ti har khawp a nih hi, a reh ta vang vang mai si a, a lo ti ve luam a. Khua lah chu dul deuh rih tawh a, ruahsur hun pawh ni lo chu ruahsur tum ang mai chuan khua chu dur deuh khui a, khua pawh vawt ve pangngai tawh. Kan hmal lawkah Krismas lo thleng tur te chu huphurh tak te hian ka huphurh a, ka thian dang te pawh chuan min kawm hlim an tum viau thin tak na a, arsa ka la ti ri ni. A chang chuan thih ve daih duhna te ka nei rum rum thin a, mahse ka nu leh pa te ka ngaihtuah a, ka rilru chu ka thlak leh vat thin zawk a ni. Tlai lam thleng chuan khua chu a dul em em a, thli lah chu a thaw vur vur bawk a. Awmnawm lohna riau ka neih lah chu a chhan ka hre bik si lo. Ka pa hna bang rawn haw pawh chuan kan khawawm dan rei ruai chu a va mak ve. Thli haw tur te pawh a nga lawm mawle. A rawn ti lut a. Ka nu lah chuan insuk ro hman lo ho chu a phunpui ve mek bawk. Ka insum zo ngang lo chu ka room ah chuan ka lut a. Kan thlalak hlui te en let in lungchhe tak chuan ka tap ta hlawp hlawp a. Chaw ei hma zawng chu chutiang chuan ka thian nu ngai chuan ka tap a ni ber. Zan lamah erawh ka mu tui phian a, ka mu mangah pawh chuan engmah ka hmu lo. Mu mang bo thak khawp in ka mu ni ber ang chu. Mahse ka phone ri chuan min ti harh a, Bawia lo ni. Zinglam darli lo ri tep tawh a. Chutiang huna inkhâwl chu ka ngaih a ṭha ta hauh lo. I mutui lai ka rawn ti harh che em? A rawn ti te te phawt a. Umzan in chu ka lo mutui ve lutuk a, ka lo ti niah niah a. Englo a nia, Remachan chin khaih la hriat ka ring lo a, tun mai khân a nau in min lo phone a kei pawh A rawn ti ta. Enge enga tinge rema chu ka lo ti vat a. A room ah a inawk hlum a nih chu. A rawn ti ta mai. Ka thin chu phu nghal zawih zawih a. Bawihah nen kan inbiak lai reng chuan ka nu chu ka au vak vak a. Ka pa nen chuan an rawn phei vat mai. Enge ni ta chel chul thin a? Ka nu ina rawn tih chuan ka phone biak lai chu ka kawk zauh a. Lo insiam rawh, ka rawn la mang che. Boyana tih chuan ka phone chu ka dah a. Ka nu te chu rema chanchin chu ka hrilh nghal bawk a, mak an ti ve hle a. Ka nu phei chu tap chhuak hial mai. Ka insiam sawk sawk a. Chutah ka pa chuan, I nu amah chauh a kal chhan daih hi ka duh thin lova, khua var ve leh ka rawn kal ang, lo han kal phawt mai rawh, rema chu aw a van khawngaih thlak vele, a ti ve nuah nuah. Rei vak loah Bawipo chu rawn thleng a, kan pahnih chuan kan inzui chhuak ta a. Remate in kan thlen chuan min lo awm nual tawh na a, a thleng masa pawl chu kan ni tho mai. Nusa in min lo hmuh ve leh chuan min lo tah khum a, kei pawh chu awrawl chhuah meuh chuan ka tap ve. Rei lo vah Rema pa pawh chuan Bawia chu rawn bek bawr sar sar a, Bawia pawh chuan min mit mei zauh a. Remapa chu kan zui ta nghal a. Remapa chuan an pindanah chuan min ko lutin kawngka chu kalh hmak a. A ngaihna kan hre lo hle mai. Mahse kekawr ip te tang chuan lehkha pakhat hi rawn phawrh ta mai. Thu phawt teh u. Kan pahnih chuan min ti a, ngawi reng chuan kan thu ve mai a. Rema pa chuan lehkha chu rawn lek kang a. Hetah hian Mama hian thil thleng engkim a ziak vek a. Baby tihpalh thil thu a tha ni thu leh loh thei lohna vanga tlangval bo pakhat pawh kha a tha ni thu te Tipa chuan a ngawi vung vung a, Bawia dan hram dan a awm lo mi? tiin Bawia nen chuan min melh a, a van hrehawm teh lul em. Chutah Bawia chuan, Pamuan baby kha chu tihpalh thil thu tak zet a ni a, keini pawhin tlasual angin sawi mai ang u kan ti a, mahse mah kha engin nge mawlh ni, a duh tlat lo a, a hlauthawng nen silai nen te min vo hial a, Kan tan pawh khan tihngaihna vak a awm lo a ni, a ti ban charh charh a. Chutah Pamuana chuan, Chungte pawh chu ziak vek asin, in thinpa hian in tawrh ve hlau tak zet a, Police hnena ngaihdam a dil sak cheu na thlengin a ziak hial asin, in chhiar ve duh ka ring a, Police lam pawh ka la pe lo a ni, tiin lehkha chu min pe a. Kan hmuh lo a hlau hle niang, amah kan va hmuh pawhin he lehkha hi a lo hum nghe nghe a. A rawn ti leh a, Patlinga pumpa mittui chu khap per sak sak a, ka lei nat ngei mai. Tikhan lo chhiar u la, ka va chhuak leh ring e. Tiin min chhuahsan zui a. Bawia chuan rima lehkha ziak chu a ri in a chhiar ta a, thil thleng leh thlen dan zawng zawng chu ziak kim chang hle mai. Keini pahnih chu min vo be vang chauh a, chung thil chu zep pui kan nih thu te. Pawikhawihnah chuan inhnamhnawihna kan neih ve miah loh thu leh a mithah thla ten an tih buai nasat em avanga tiang thil hi ti ta mai a nih thu te chu felfai takin a ziak a, ruang awmna pawh a ziak tel a, ka thiante pahnih khan an hruai thei ang cheu tih thu chu ziak tel nghe nghe bawk. Bawia'n lehkha a chhiar zawh chuan kan ngawi dun ran mai, ka mittui chu ka hru zauh zauh a. Chutah Bawia chuan, Ruang awmna zawng zawng kan hre ve bawk si a, Police lam chuan thiam in chantir ka ring chuang lo, engpawh ni se kan tuar mai a ning chu, a ti sup a. Police lamin chu lehkha an hmuh hnu chuan keini pahnih chu min ko ta ngei a, chik taka an thil min zawh piang chu dawt tel hauh lovin kan chhang zel a, Kan thiam chan leh chan loh chu baby chhungte kutah a innghat ta rup mai. Engpawh nise ruang la tur chuan kan chhuak ta phawt a. Baby ruang chu la chhuak hmasain a lo chhe tawh hle a. Keini phei chuan kan en ngam lo nghe nghe. Tlangval Dinsanga ruang pawh chu thuk vak lohah phum a ni bawk a. Harsa lutuk lovin an la chhuak thei a. An chhungte rilruna rum thawm chuan min vitna ngat ngat hle a. min an khum bawrh bawrh tawk an awm bawk. Mahse keini thian dun erawh kan ngawi reng a, kan thiam thu kan sawi lo va, kan thian pah demna thu pawh kan sawi hek lo. Thil chu ni nuai nuai a, ka thaw ipik lutuk leh boruak rit lutuk chu zo lovin ka khua te chu sik leh rih thin. Ka nu lah chu lo tap ve sek mai bawk nen, Police station ah chuan kan awm deuh reng a. Mahse baby nu leh pa te chuan te te tanga inkawm an ni a, an vai hian kan hre chiang em em a, rema leh thian dangte sawi hi kan ring tawk a, kan ngaidam thlap e. Tiin kan chungah engdan mah lek kawn duh loh thu chun sawi a, kan lawmin kan hnuk te pawh ulh tel bawk. Tin rema khan a lehkha khan a ziak kim chang em a, amah hre chiang tan chuan dawt a zia chu rinawm hek lo le. Baby lakah chuan kan fihlimna a. Dinsanga chhungte chuan eng thu leh la nge an neih dawn kan hre ve hauh lo. Rema leh kha chu chhiar tir ve vek an ni a. Dinsanga u lah chuan thu chik zet zetin min zawt a. A awmna inhriat reng chuan sawi ve mai ta che u. Beidawng ngawih ngawih a kha chen, rilru na taka kan zawn lai khan engtin nge ni ngawih i reng thei a. Tia min chhuahchalin min khawi chak em em hmel hi pu bawka a nat dan tur ka ngaihtuah a, ka dem hauh lo. Keini pahnih chu koh leh turin in lamah min haw tir ta rih a, Dinsanga kha tlangval fing tak a lo ni. Hei ka delete e aw, a tih hnu khan a rukin a phone camera khan min lo la la reng a lo ni a. A bungrua zawng zawng an phum tel vek avang khan a phone pawh chu a lo la awm vek a. Engtin tin emaw chung video vel chu an hmu chhuak thei hlauh mai. Remana kah lai te, Buaia pawi ti lutukin Rema au tuar lai te, an phum dawn lai an tawng zawng zawng te pawh chu fiah takin a hriat thei a. A nu phei chu nikhawhre lovin a awm phah hial a. Binsanga chhungte chu mi pangngai tak an ni a. Chung video vel atang chuan Rema thunhut chiah kha dawt a ni lo tiin chiang ve thei ta bawk a. A u erawh chuan a rawn awm nan zep avang tal pawh khan hremna chuan tuar ve tur a nia lawm. A ti fan a, a na hle a ni. Mahse a pa chuan, Bawia, in bengdai hram teh. Anni hremna kan pek avang hian inau kha a lo kir tawh dawn hleinem. An ni pawh hian khang avang khan hun hrehawm tak an hmang ve mek tho a nih hi, a ti dam thluam a. A hmela erawh a tawrhna chu hmuh ṭhelh theih rual a ni lo thung. Dinsanga lakah pawh chuan kan fihlim chu ni leh ta a, rilru pawh kawng khatah chuan a dam huai a, kan chhungte erawh chuan zawhna min zawt bang hlei thei lo. Mizoramah chuan kan lar hle bawk. Chhe tak taka social media lama min tawng khum bawih bawihna te chu hmuh lo zawk ka duh vangin kar khat vel lai chu ka phone chu ka off leh daih a. Chung boruak ri lutuk reh hun chu ka nghak hlel ber a. Kan laka rinna hloh miah lo a min tawng taisaka min fuih hram hram tu kan koh than leh thalai hruaitu te ka fak hle bawk. Nun chu pangngai chho ve leh tial tial a, hriselna pawh inngai a rawn aw leh tan ta a. Bawihah nen chuan inrin ni piangin kan thiante thlanah chuan kal in eitur te kan keng thin a. Kan pahnih chauh kan han inzui ta rak rak chu a lungchhiat thlak ngei mai. Mangchhiat ten min kian san a, baby tharau pawh reh tak vang vangah chuan khua te lam lam a har rih thei hial alawm le. Eng pawh ni se kan thiante chu kan theih nghilh ngai lo a, an tel lo a nun hlim taka hmang leh tur chuan khua rei a ngai ve ngei ang le. Aw lehkha tih zawng kha kan thawnthu ngaihthlak theih a lo ni ta, min ngaihthlak sak tu te in chungah ka lawm e. He thawnthu hi a zawm awm lo ang chi so sorry kha a ni. Thawnthu thar ngaihnawm tak nen in hmuh leh vek kan tum dawn nia.